Helo pawb, dyma ni heddiw yn Llyn Blaen Melindwr uwch ben Penrhyn Coch am sesiwn newydd Fit yn 5. Pawb yn barod i fynd, 5 gweithgaredd, rhif 1, cico sodle, rhif 2, dynnu'r awyr, Rhif 3, sglefrio. Rhif 4, codi coesau. A rhif 5, gorffen yn neud plank. Pawb yn barod, oce. Okay. Pimp eiliad, cico sodle yn gynta, iawn. Un, bant a ni. Sodle yn codi uchel, dim cweit yn cyffwrdd ar pan ôl. Newch siwr bod chi'n un trad at y llall, cadw fynd. Da iawn chi.

Eiliad bach, siglo coesau bant. Ni'n mynd i'r un peth eto. Cico sodle. Chi'n barod? Pimp eiliad. Pawb yn barod. Bant â ni. Cofiwch, chi'n cico sodle yn ychel iawn, ond ddim cweit yn cyffwrdd ar pen ôl. Cadwch rhythm bach neis yn fynd.

Dau, tri, a mlan. Pawb yn hapus, newch siŵr bod digon o lle, bod neb a bwys i bwrw, pump eiliad i fynd. Tri, dau, un, bant yna. Un, dau, tri, a mlan. Un, dau, tri, a mlan. Da iawn chi. Cadw'r un rhythm i fynd. Un, dau, tri, a mlan. Un, dau, tri, na fe. Da iawn chi. Un, dau, tri, a mlan.

Dau, un, bant a ni. Un, dau, tri, a swing more. Un, dau, tri, swing more. Da iawn. Un, dau, tri, swing more. Un, dau, tri. Na fe, cadwch yr un rhythm i fynd. Un, dau, tri, swing more. Un, dau, tri, swing more. Da iawn chi. Cofiwch bod chi ddim yn mynd rhy agos i neb. 1, 2, 3, swing more. 1, 2, 3, swing more. 5 eiliad i fynd. 1, 2, 3, swing more i gorffen. Da iawn chi. Brec bach nesa yw sglefrio, oce? Okay? So ni'n neidio o un trad i'r llall. Esgus fel bod ni mas ar y iâ yn slefrio. Pwysau yn mynd o un trad i'r llall. Pawb yn barod. Digon o lle. 3, 2, 1, bant a ni. Pwysau mynd o un trad i'r llall. Pwysau ymlaen hefyd. Da iawn chi. A neidio bach yn y canol wrth bod chi'n mynd o un drad i'r llall. Rhoi bwychau mas os chi moyn cyd bwysedd. Os na, lan o bwys eich bron. Da iawn chi. Cofiwch anadlu. 5, 4, 3, 2, 1. Cymrwch brec bach os chi eisiau dŵr. Bach o llyn neu bach o botel lan i chi. Reit de, nôl i slefrio. Cofiwch bod ni'n pwyso mlaen a bod ni'n neidio un trad i'r llall. Pawb yn barod. Tair eiliad. 2, 1, bant â ni. So pwysau yn mynd o un trad i'r llall. Cofiwch yn adlu. A bod chi'n neidio yn y canol, pwysau mewn ochr dde, ochr hwyth. Ochr dde, ochr hwyth. Da iawn chi. Neidio nôl amlan. Da iawn. 5 eiliad i fynd, cadwch fynd. 3, 2, 1, da iawn, cymwch brec bach. Cymwch brec bach. Nesa, ni'n mynd i codi coesau. Iawn, reit lan a blaen y trad, a lawr. Lan a blaen y trad, dala'n tai eiliad, a mynd nôl i'r llawr. Pawb yn barod. 3, 2, 1, reit lan blaen y trad, dalwch am tair eiliad, a lawr. Nôl lan blaen y trad, dalwch, a lawr, da iawn. Lan i blaen y trad, a lawr, da iawn chi. Na fe, da iawn chi. Lan a lawr. Defnyddio cyhyrau cyfen y coes fyna. Reit lan y blaen y trad, a lawr. 5 eiliad i fynd. Cadwch fynd. Gewn ni un, un bach to. 3, 2, 1 a stop fyna. Da iawn. Tro ma, ar ôl cael bric bach yn canol, ni'n mynd i codi lan a ni'n mynd i trio sefyll lan am y 30 eiliad cyfan. So ni ddim yn mynd lawr tro ma, ni'n mynd i sefyll lan y holl amser. 2, un lan yn ni. A ni'n mynd i sefyll lan. A gweld os ni'n gallu cadw o blaen y trad am y 30 eiliad cyfan. Os dim os os mae'n rhaid mynd lawr, ond trio'ch sefyll lan mor hir a gallwch chi. Blaenau trad. Rhaid dwylo mas os mae'n secwyd cyd bwysedd. Ni allwch chi agor coesau lan tam e bach, ond neu'n siŵr bod ni'n cadw tri eir i fynd, dwy, un, lawr a ni. Da iawn chi. Gweithgaredd olaf, ni'n mynd lawr i'r llawr a ni'n mynd i dala planc. So lawr ar ein uh, penelin a dala siap planc. Iawn? Pawb yn hapus? So pawb lawr y llaw, pimp eiliad i fynd. Tri, dau, Un, lawr hynny. Dala siap planc. Cefen syth, dim pen ôl lan yr awyr. Syth neis. Cofiwch anadlu. Dim dala anadl. Mewn trwy troen. Mas drwy'r ceg. Da iawn chi. Chi'n gallu dala fe am 30 eiliad cyfan. Pump eiliad ar ôl. Da iawn chi. 3, 2, 1, lan â chi. Os mae eisiau diod bach, cewch chi o diod. Ni'n mynd lawr am planc unwaith eto am 30 eiliad, iawn? Yn dod lan, yn 5 eiliad, lawr hynny de. Bant â ni, 30 eiliad wedi dechrau. Cofiwch yn adlu, cofiwch bod ni ddim gyda pen ôl lan, bod ni'n syth nes. Da iawn chi. Ar ôl gorffen i'r planc, pwy sy'n am mynd i nofio yn y llym? Na cwestiwn. Os chi'n gwb cofio le ni, dewch lan i gweld y llyn yn amser eich hunain. 5 eiliad ar ôl. Da iawn chi. 3, 2, 1. Da iawn chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr am gwylio. Fi'n mynd i nofio. Hwyl fawr!